Kriştianu Ronaldo we Al-Nassr çempion boldy. Ronaldo bul final oýunda dubl etdi. Jeým ursulan golum örän ajaýyp boldy. Garaz näme, final oýunda Ronaldo elinden geleni etdi. Žoao Feliks, Mane, Koman, Inigo Martinez, Bento derwezewanam bellemek gerek, geçen oýun ýalňyşlygy baram bolsa, bul oýun elbetde elinden geleni etdi. Milli ýygynada Bento alynmandy. Ronaldo özüniň futbolçy karýerasynyň nobatdaky kubogy özem näme, Çempionlyk kubogy bolup bilişer. Al Nassr iki müň on sekiz, iki müň on dokuz möwsümden soňra ilkinji gezek Arap Pro Ligasynda çempion bolýar. Garaz näme, Ronaldo geleli bäri ilkinji resmi kubok. Kän garaşyldy, ahyr soňy näme, kyrk iki ýaşyň içindäki Kriştianu Ronaldo bul arzyly kuboga Arap Pro Ligasynda-da mynasyp boldy. Futbol äleminiň gürrüňsiz ägirt uly ýyldyzy ýene bir ýola çempionlygyny bu gün baýram edýär. Edil ýaňja oýun tamamlandy. Dört bir uly artykmaçlyk bilen Damaga garşy Al-Nasr ýerli stadionynda ýeňiş gazandy. Ähli futbol janköýerlerini, Al-Nasryň janköýerlerini, Ronaldoň, Feliksiň, Maneň, Koman ýaly ýyldyzlaryň, Brozowiçem belläliň, janköýerlerini gutlaýarys. Kristiano Ronaldo öňümizdäki dünýä çempionatynda hem Portugaliýanyň milli ýygyndysyna çykyş edýär. Kriştianu Ronaldu süuuu diýerä. Kriştianu sa ştrafnowa dubl prosta Al Nasr çempion. Ine boldy bärde men o pa knişki aýtjak gel. Oglanlar bilýän bolsaňyz bilýänsiňiz owat fanat Al Nasryň fanady Kriştianu fanatlary Gutlaýan sizi owwa Kriştian Ronaldu şu gün dubl saldy i çempion bolupdyr Araplaň ligasynda Oýun boldy koneşno napregaýuşi owwa birinji taým bir nol gaty skolski şot bilen damagyň damak bilen oýnanda i ikinji taým koneşno wsё raskatali kak položno meselesiz i Kriştiano dubl salýa dubl mesele ýok nokat goýulýa bärde Howwa i Kriştiano Ronaldo men gaty şumat nastroýeniýe prosta zaşkaliwayt i ikinji goly salanda Kriştiano uje aglap başlady sebäbi emosiýa içindäki bir prosta biz bara oglanlar heýterlere degişlimi wapşe umuman kim ony halanok siz prosta serediň kakoý nähili ýoly geçdi şol oglan bara i näçe ýaşynda edil şumat. Ony belläp geçmeseň ýa-da ony fanat hökmünde prosta seredip guwanyp bolar ýalak däl eta eta legenda eta legenda Kristiano Ronaldo kän adamlara futboly söýdüren Kristiano Ronaldo i prosta za goat dera. Kriştiano janyň sag bolsun kouçdan galyň. Oglanlar Kriştiano Ronaldo gol salýa vamos! Eý Al Nassr şu wagt üç bir ýeňip gelýä ýatladýar Al Nassr ýeňse şu gün Saud Arabystanyň çempiony oglanlar seredäýiň Kriştiano Ronaldo nädip ştrafnoýdan gol salýa

Al saňa! Dawai çagalar! Legendarnyý Kriştian Ronaldoly Al-Nasr Saud Arabystan ligasynda alty ýyldan soňra çempion boldy. Güýçli garşydaşy Al-Hilaldan iki oçko tapawutlylykda sezonyň ahyrky hepdesinde Damagy dört bir hasapda ýeňdiler. Oýunda dubl eden ýyldyz Kriştian Ronaldo hakynda, Gözegine getiriň, kyrk bir ýaşda bir sezonda ýigrimi sekiz gol. Kyrk ýaşda bir sezonda otuz bäş gol, otuz dokuz ýaşda bir sezonda elli gol. Prosto futbol fanatlary üns beriň şo ýaşda şol statistika. Ine ýyldyzlyk dereje nähilli gazanylýar. Dünýäde-de Ronaldaň dissiplinasy diýen simwol bar. Diýmek, maksat goýýa, şoňa dakansa. Ýaňky duşuşykda geçiren gollaryny hasaba alsak, dokuz ýüz ýetmiş iki, dokuz ýüz ýetmiş üçünji goly, bary-ýogy ýigrimi ýedi sanjak gol galdy müňe ýetmek üçin. Köplenç ýöne Ronalda penaltydan salýa ýa taýýar gollary salýa diýilýä. Ýöne şo ýaşda edil professional futbolda şolary salmagam aňsat iş däl. Hakykatdanam, Kriştianu Ronaldo taryh ýazmaga entegem dowam etýär. Mysal üçin, futbol fanatlary ýaňky duşuşykdaky Kriştianu Ronaldaň birinji ştrafnoýdan salan goly aslynda aňsat golam-da. Wideo tomaşa ediň, sizem pikiriňizi belläň.

Wiska Barsa, Wisk Kataloniýa. Kriştiano Ronaldoň fanatlary, Real Madridiň fanatlary we ähli futbolyň janköýerleri salowmalikim oglanlar janyňyz sagmy. Kriştiano Ronaldoň fanatlary Barselonaň ofisalny oglanlar fanatlarynyň adyndan konýeşna Lionel Messiň ofisalny fanatlarynyň adyndan oglanlar lişni Kriştiano Ronaldany gutlaýas. Kriştiano Ronaldo düýn Saud Arabyň çempiony boldy, ýigrimi bäş, ýigrimi alty. Konýeşne, oňa meniň Kriştiano Ronaldo uly hormatymyz bar we bolaram. Kriştiano Ronaldo hormat goýmadyk futbola-da hormat goýanakdyr, ol barada hiç hili problem ýok. Hawa, biz prosta Messiň fanaty görnüşinde bolgundyr, Kriştiano Ronaldony heýt-et edýäs, Kriştiano Ronaldo eýle-beýle diýýäs, ýöne aslyýetinde, ofisialnyý seretseň, giňişleýin futbolyň gözi bilen Kriştiano Ronaldo dünýäde iň weliçaýşi igroklaryň Ýeke-täk biri oglandyr. Kanyýaşna, Lionel Messi bilen. Ol barada hiç hili problema ýok. Kristiano Ronaldo gaýtalanmaz. Gara zähmet. Hiç haçan Kristiano Ronaldoň zähmetini oglandyr hiç kim gaýtalanmazmyka diýýän oglandyr. Kristiano Ronaldo kyrk bir ýaşynda ştrafnoý ýa-da düýn oglandyr çilsibä böküp ýör. Ýene bir gezek özüme sorag berýän, nädip edýäň kyrk bir ýaşyňda bu zatlary diýip. Ofisialno özüme sorag berýän. Ofisialno. Arasynda kelläme urup görýän şeýle. Nädip edýär şu zatlary diýip-le. Ýa-da meň gözüme görünýärmi diýip. Ýok, aslyýetinde ol. Düýş däl, ol huşkeş şamandy hakykatdan hem düýn oglandyr. Hemiş strah saldy. Hemiş çirsi bä böküp ýör-ow gözüňize getiriň. Entegem zaşitnik, süssow oglandyr. Bolmasa onam salýardy ogluny. Oturdýardy ony. Daže düýn ogluny Kriştianu Ronaldo dubl etdi. Hawa, Kristiano Ronaldoň fanatlary hakykatdan hem oglanlar buýsanmana, hakly oýunçyňyz bar. Hakykatdan hem oglanlar özüniň Luç Aura oýnuny düýn görkezdi we kanyýaşna fanatlara bilen gaty gowy şujagaz ýerde oglanlar görýän wideoňyz ol üýtgeşik zatmyka diýýän sebäbi fanatlar bilen oglanlar öz şatlygyny paýlaşdy Kristiano Ronaldo Sawd Araby üçin iň uly Abraýlaryň biri Kriştiano Ronaldo. Öň Saud Arabyň ligasyny oglanlar item görenokdy. Kriştiano Ronaldo şol derejä getiren adam şol ýedilik goat. Şol görýän adamyňyz oglanlar Saud Arap ligany daže meň itimem görenokdy kapydaky. Ýöne Kriştiano Ronaldo bardy oýun. Indi Kriştiano Ronaldoň planetada iň köp fanatlarynyň hemmesi Saud Araba ýüz prosent düýn seretdi we oň çempionlygyna gatyr bir begendiler. Dogry dälmi? Kriştianu Ronaldoň fanatlary. Hakykatdan hem oglanlar Kriştianu Ronaldo özüniň trofeýi bilen, özüniň luç aurasy bilen çempionaty meýra barýar. Men Messiň fanaty görnüşinde Kriştianu Ronaldo ofisialny çempionat meýrana almasyn, ýöne, oglanlar, koneçna, Kriştianu Ronaldoň özüne galsa, Kriştianu Ronaldo çempionat meýra mynasyp oýunçylaryň ýeke-täk birimka diýýän oglanlar. Hakykatdan hem Kristiano Ronaldo ýekeje dünýä çempionat ýatanok. Onam alaýsa, onda, meň pikirimçe, hemme faktlary gulplarmyka diýýän oglanlar ymykly. Kanyesno oglanlar Kristiano Ronaldo weliçaýşi igrok we weliçaýşiligine galar oglanlar, kanyesno Kristiano Ronaldoň fanatlary ýene bir gezek aýdýan, hemmäňizi ofisialno gutlaýan Merdançygyň adyndan.